Кинигэ киһи сүбэһитэ диэн мээнэҕэ этиллибэт. Орто дойдуга ханнык да киһи кинигэтэ суох сатаммат. Кини киһи туругун уларытар, тэлэритэр, тупсарар, мөлтөтөр, үрдэтэр, намтатар сүдү күүстээх. Киһи кинигэнэн билиитин хаҥатарын ааһан, дууһатын дуоһутар, санаатын аралдьытар. Ол курдук кинигэ киһи олоҕор дьайыыта олус күүстээх. Абаҕа нэһилиэгин библиотеката тыһыынча тоҕус сүүс сүрбэһиттэ сылтан ааҕар балаҕантан саҕалаан бу күҥҥэ диэри таһаарыылаахтык үлэлии турар. Абаҕа библиотекатыгар өр сылларга бэриниилээхтик, таһаарыылаахтык бэйэтэ туспа суоллаах-иистээх үлэлээбит Захарова Галина Ильиничнаны ахтан ааһабыт. Галина Ильинична тыһынча тоҕус сүүс төрдүн аҕыс сыллаахха бэс ыйын аҕыс күнүгэр Аммал уун Абаҕа нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кини библиотекарь буолар баҕалаах оскуола кэнниттэн Дьокуускайдааҕы культурнай-сырдатар училище библиотечнай салаатыгар үөрэнэ киирэр. Уонна тыһынча тоҕус сүүс алта уон аҕыс сыллаах сылдьыбакка, үөрэҕи ситиһиилээхтик бүтэрэн, Өлөөн оройуонугар үлэлии барбыта. Онтон дойдутугар Абаҕаҕа төннөн кэлэн, оскуола библиотекатыгар үлэлии сылдьан, тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон сыллаахтан нэһилиэк библиотекатыгар үлэлии киирбитэ. Галина Ильична бэйэтин идэтигэр бэриниилээх, туспа суоллаах-иистээх үлэһит быһыытынан үлэтин саҕалаабыта. Оччотооҕу кэмҥэ библиотека сүрүн хайысхатынан үлэһиттэри литературанан хааччыйыы этэ. Кыһын Буҕалаах ферматыгар пятница айы кыһыл күннэр ыытыллаллара. Онно хайаан даҕаны передвижкаҕа кинигэ, сурунаал аахтарары, бэсиэдэлэри, күрэхтэһиилэри ыытарын ферма үлэһиттэрэ истиҥ тылларынан ахталлар. Сайынын отчуттар звеноларыгар, сайылык фермаларыгар агитбригаданан библиотека, кулууп, тыа хаһаайыстыбатын специалистара тиһигин быспакка үлэлииллэрэ. Галина Ильична сурунааллары уонна перепискалары дьэн хааччыйан, сценарий суруйан, араас тэрээһиннэри ыытара, ведущайдыыра. Онтон тыа хаһаайыстыбата специалиһа ынтыйыы бүрүөтун библиотекаҕа тэрийэн араас кинигэлэри, сурунааллары аахтарара. Хас биирдии специалистка тута информацияны оҥорон, биирдиилээн бастыҥ үлэһиттэргэ буклет, плакат таһаартарара. Нэһилиэнньэҕэ кинигэни ааҕыыны дьиэ кэргэнинээн, тэрилтэлэринэн сылдьан ситиһэрэ. Оскуола үөрэнээччилэригэр библиотека уруоктарын, араас маассабай мероприятиелары ыытан, передвижкалары тэрийэн хааччыйбыта. Бичик издательствота таһаарбыт кинигэлэрин тиһигин быспакка нэһилиэккэ аҕалан атыылаан, дьон махталын ылыан ылбыта. Ол киирбит хаччынан библиотека фондатыгар саҥа кинигэнэн хааччыйбыта. Кини бары сатабылын, дьоҕурун ууран үлэлээн, тыһыынча тоҕус сүүс алуан алта сыллаахха үлэтин түмүгүнэн СССР культуратын туйгуна үрдүк аатын ылбыта. Аҕа уонус сылларга библиотекалар истэринэн айар түмсүүлэр үлэлиир буолбуттара. Ол курдук Абаҕа библиотекатын иһинэн Күстүгүн Туярскай аатынан айар түмсүү айымньылаахтык үлэлээбитэ. Айар түмсүү тэриллиитэ нэһилиэк айар талааннаахтарын сэҥээриитин биһирэбилин ылбыта. Онон Галина Ильинична Абаҕа айар куттаах дьоно бырайыак оҥорон үлэтин саҕалаабыта. Бу бырайыак иһинэн суруйар дьоҕурдаах дьоннорун, хоһооннорун бэчээттээн таһаарыы үлэтин күүскэ ыыппыта. Бырайыак саамай чыпчаалынан ыллык оҕо айар лааҕырын Галина Ильинична көҕүлээһининэн тургурсуутунан аһан үлэлэппитэ. Бу айар лааҕырга оҕолор биллэр-көстөр биир дойдулаахтарын олохторун, айар үлэлэрин кытта билсэллэрэ, үөрэтэллэрэ. Сыыйа оҕолор айар үлэҕэ сыстар усулуобуйаларын тэрийбитэ. Концерт оҥороллоро экологическай хайысханан үлэ ыытан эмтээх оттору хомуйаллара. Бу сылга Галина Ильинична Алгыстана диэн псевдонимын ылыммыта. Галина Ильинична хоһоон, мелодия суруйар. Оҕолорго аналлаах үгүс ырыалары айбыта. Это очень-очень хорошо диэн ырыатын оҕолор күн бүгүҥҥэ диэри ыллылар. Сибэккиттэн күн тахсар диэн оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору кытары үлэҕэ хомуурунньук таһаарыытыгар үлэлэспитэ. Биир улахан ситиһиитинэн Көстөкүүн Туйаарскай аатын төрөөбүт улууһугар төнүннэрии буолбута. Галина Ильична Мэҥэ Хаҥалас Хорообут администрациятын, музейын, оскуолатын кытта билсиһэн, алтыһан, Туйаарыскай аатын үйэтитиигэ күүстээх үлэни саҕалаабыта. Саха уһуйааччыларын сойуустарыгар тэҥинэн сылдьан улуус дьаһалтата, Амма улууһун бары нэһилиэктэрэ оҕолуун улаханныын бары туруммуттара, өйөөбүттэрэ. Галина Ильична көҕүлээһининэн оҕо уһуйааччыта Өстөкүн туйаарыска сүүрбүт-көппүт, оҕо сааһа ааспыт өтөҕөр, ньукууһа сайылыгар бэлиэ туруоруллубута. Төрөөбүт түөлбэҕэ төннүү диэн литературнай экспедиция тэриллибитэ. Өрөспүүбүлүкэтээҕи Саха радиоҕа поэт туһунан биэрии тахсыбыта. Поэт төрөөбүтэ тоҕуон сылыгар Бичик кинигэ кыһатыгар Көстөкүн Туйаарыскай остуоруйалар, кэпсээннэр, хоһооннор, сатира, тылбаас кинигэтин Галина Ильинична хомуйан бэчээттэтэн таһаартарбыта. Икки тыһыынча биэс сылтан Абаҕа библиотеката оҕолорго Көстөкүн Куярский аатынан анал стипендии анаан кэллэ. Библиотека үлэтин сүрүн хайысхатынан кыраайы үөрэтии буолар. Галина Ильинична бу хайысхаҕа мин түөлбэм, мин дьылҕам анал проегынан саҕалаабыт үлэтэ үчүгэй түмүктээх. Икки тыһыынча икки сыллаахха бу проект Культура уонна духуобунай сайдыы министерствотын гранын ылбыта. Проект чэрчитинэн нэһилиэк историятыгар сыһыаннаах араас матырыйааллары хомуйан, чөкөтөн, наардаан, олохтоохтор ахтыыларынан фонда тэрийбитэ. Проект соругунан бу хомуллубут матырыйааллар кинигэ нөҥүө төрөөбүт дойдуга тапталы, киэн туттууну иҥэрии, историческай материаллары хомуйан, дьон-сэргэ билиитигэр таһаарыы буолбута. Галина лично салайар кэмигэр Абаҕатааҕы библиотека Саха Республикатын культуратын уонна духовноска министерствотын гранын үс төгүл ылан бэйэтин материальнай техническай базатын бөҕөргөтүммүтэ. Галина Ильинична Захарова үлэлээн кэлбит үлэлэрэ сыаналанан, Абаҕа нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо улуустааҕы урамньы бириэмийэ икки төгүллээх лауреата, ыччаты духовноска угуйар кэскил түстээччи анал аат хаһаайката, оҕо аймах таптыыр поэта Көстөкүүн Туйаарыскай аата төрөөбүт Амматыгар төннөрүн туһугар күүскэ үлэлэспит инициатор, өр сылларга кинигэ эйгэтигэр үлэлээбит, ытыктыыр, убаастыыр биһиги биир идэлээхпит. Галина Ильинична бочуоттаах сынньалаҥга да тахсан баран, Дьокуускай куоракка көһөн киирэн, айар талаана үссэ арыллан, араас айар түмсүүлэргэ сылдьан, үгүс дьоннуун алтыһан, үгүс киһи ытыктабылын ылбыта. Галина Ильинична талан ылбыт идэтигэр айымньылаахтык, умсугутуулаахтык, таһаарыылаахтык үлэлээн, улууска, республикаҕа биир бастыҥ үлэһитинэн биллибитэ. Кини түөрт оҕо тапталлаах ийэтэ, минньигэс сиэннэр эйэҕэс эбээлэрэ. Кини олоҕун оҕолоро, сиэннэрэ салҕыы туруохтара. Галина Ильинична киһи быһыытынан олус сайаҕас, дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүөнү, кэрэни эрэ баҕара ыраас дууһалаах, киэҥ билиилээх буолан, кинини кытта алтыспыт дьоннор кини туһунан олус үтүө өйдөбүллээхтэр.